Stafrace tiffirma x-xogħol artistiku tagħha bħala La Rossa. L-ispirtu kreattiv ta' Rosanna ilu jispikka minn mindu kienet tfal. Tirrakkonta li f'żogħżitha dak li kienet toħlom li tilbes, ommha, taħt id-direzzjoni tagħha, kienet tħitulha. L-ispirtu kreattiv illum il-ġurnata wassalha biex tikkrea kpiepel tal-aħħar moda, imma tpitter ukoll. Rosanna tiġi oħt il-kantawtriċi Moira Stafrace. Meta kienu tfal, kienu jorqdu fl-istess kamra. Rosena, perfezzjonista u kollox eżatt. Moira l-istess. Kienet tagħmel xi ħaġa Moira li lil Rosena vera kienet tirrabja meta kienet tfal. Imma dil-ħaġa x'kienet? Niskopru kollox minn hawn u ftit ieħor meta niltaqa' ma' Rosena. Nhar is-Sibt, 25 ta' Marzu, id-dinja kollha tingħaqad sabiex tiċċelebra u tfakkar The Earth Hour, siegħa simbolika fejn kulħadd jitfi d-dawl, jintfew id-dawl f'siti storiċi biex id-dinja litteralment tieħu nifs. Malta, ta' kull sena, il-Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u Intrapriża jingħaqad mal-190 pajjiż ieħor sabiex ikun parti minn din l-inizjattiva hekk importanti. Tajjeb li niftakru li l-prattiċi li nfakkru għal Earth Hour irridu neqbgħu nipprattikawhom tul is-sena kollha. Bidliet żgħar fir-rutina tagħna li dawn il-bidliet żgħar jagħmlu differenza kbira lill-ambjent tagħna. Mod faċli ħafna kif nirrispettaw l-ambjent huwa billi nnaqqsu l-ħela tal-ikel. Jekk tnaqqas il-ħela tal-ikel tkun qed tirrispetta l-ambjent. Mod faċli kif tnaqqas il-ħela tal-ikel huwa li tikkalkula l-porzjonijiet u tippjana l-ikliet tiegħek. Faċli ħafna wkoll li tittrasforma fdalijiet fi snacks appetitużi. Fdalijiet tal-ikel, jien naf eżempju fdalijiet tal-ħobż, malajr tkun tista' tittrasformhom f'pudina li tinżillek għasel ma' ftit te. Fdalijiet ta' tiġieġ għall-forn tista' tittrasformhom f'torta jew inkella wraps li jkunu snacks appetitużi. Ftakar, B'affarijiet żgħar, drawwiet żgħar li ndawru fir-rutina tagħna nistgħu nagħmlu differenza kbira. Nhar is-Sibt li ġej, 25 ta' Marzu, The Earth Hour bejn it-tmienja u nofs ta' filgħaxija u d-disgħa u nofs ta' filgħaxija. Nitfu d-dawl biex id-dinja tieħu nifs. Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.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

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum it-Tnejn tlettax ta' Marzu, xi wħud huma tal-opinjoni li n-numru tlettax ma tantx iġib affarijiet sbieħ miegħu. Imma jiena ma tantx jiena superstizzjuż u dawn l-affarijiet ma tantx nemmen fihom. Però, fir-realtà, jekk nara xi sellum mal-ħajt ma ngħaddix minn taħtu imma ngħaddi minn ħdejh, jiġifieri jista' jkun li hemmhekk nitqies imbagħad superstizzjuż. Din il-ġimgħa għalina ta' Prime Time hija ġimgħa speċjali ħafna. Għax minn nhar il-Ġimgħa li ġej u għall-weekends kollha sal-aħħar tal-istaġun, ħa nibdew inwasslulkom episodji speċjali ta' Prime Time. Episodji speċjali li kollha kemm huma kreajnihom fil-gżira ta' Sqallija, waqt vjaġġ li konna qegħdin nagħmlu hemmhekk u għal dan il-vjaġġ ma kontx qiegħed waħdi. Kollox jibda nhar il-Ġimgħa li ġej fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija, għalhekk segwu l-istazzjon favorit tagħkom, l-istazzjon one. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi llejla. Tiffirma l-kreazzjonijiet artistiċi tagħha bħala l-Arossa. Miegħi llejla Rosanna Stafrace. Hello Rosanna, kif int? Hello.
Grazzi talli aċċettajt l-istedina. Il-pjaċir huwa tiegħi.
Grazzi talli aċċettajt l-istedina. Ħaniftaħ il-ġimgħa miegħek, ġifier ħanibdew bit-tajjeb. Isma', inti superstizjuża jew le? Libsa l-aħdar, ġifieri minix. M'intix, le.
Ħanpoġġi bil-qeda f'posti u insegwi it-tradizzjoni billi nirreġistra lil kulħadd isem u kunjom, please. Rosanna Stafrace.
Però niffirmaw ix-xogħlijiet artistiċi. La Rossa.
La Rossa. Data ta' twelid. 22 ta' Awwissu. Jiċċelebraw flimkien. Għax jien fil-ħmistax ta' Awwissu. Leos, mela t-tnejn. Eżatt, Leo, le, tiġi. Eżatt. Fejn inti mwielda?
Pietà. Pietà.
Residenti?
Bħalissa Gargur. Gargur.
Professjoni?
Artista, stilista, kreattiva. Ro, l-ispirtu artistiku tiegħek beda jispikka minn meta kont tfal. Oh yes.
L-ilma ma dak li kont toħlom, kont iġġegħlha tħitulek. Kont inġenninha naqratha, miskina. Għaliex? Għax jien l-immaġinazzjoni tiegħi dejjem kienet tiġri bija. U l-mamà kienet ħajja ta' prima, ġifieri, u kienet designer ukoll. Allura Konna nimmitjaw ħafna. Id-differenza però hi kienet conservative ħafna fl-istili tagħha, mentri jien minn dejjem kont naqra iktar avant-garde, allura. Min jaf kemm ċertu affarijiet għaliha kienu jkunu no-go's. Aha, Ketel, int żgur se tilbes hekk? Imma inti żgur qed iddum issaqsini? Ro, dak iż-żmien, ovvjament, It-teknoloġija ma kinitx li hi llum il-ġurnata, l-internet ma kienx jeżisti. No, xejn ma kellna. X'kien jispirak, l-ideat, minn fejn kienu jiġu? Noħlom. I used to dream.
Kont noħlom. U l-mamà jew il-papà kienu jagħmlu l-kpiepel? Le, il-mamà. Il-mamà kienet tagħmel il-kpiepel. Tiftakar il-ġurnata preċiża meta qaltlek Ro, dawn huma l-għodda? Yes. f'idejk. Iva, iva.
Għax kont immur fl-istudjow tagħha u miskina kont noqgħod ingħawġilha l-kpiepel u ndawwarhom kif irridhom hi, kienet tirrabja miegħi. Kienet tgħidli le, ma dak mhux l-istil li rrid li rrid jien. Imma mbagħad kienet tirrealizza li kif kont noħloqhomlha jiena tipo ok, there is some sense. Naqra iktar fresh, naqra iktar eżatt. Eżatt. U mbagħad, mbagħad insomma, mbagħad ġiet Diane ukoll kellha biex tehda biżżejjed. So qaltli f'idejk. Rom, litteralment minn dak iż-żmien 'l hawn il-kpiepel evolvew. Oh yes. Il-kpiepel li nafu llum il-ġurnata, il-forma tagħhom, id-dehra tagħhom hija kompletament differenti minn dak li konna naraw. Yes. Ix-xogħol tiegħek litteralment xogħol artistiku. Iva. U jiena għamilt ħafna riċerka u evolvejt ħafna minn dak iż-żmien, I mean, I mean sar riċenti meta l-mama kienet tiġi tarani, nagħmilha u kienet tagħmilli Aqqas xejn m'għandhom x'jaqsmu ma' kif kont naħdem jien. Qed tgħidli mill-bidu tibda indifferenti, anke ġifieri meta nagħmel il-bażi, kompletament differenti. Meta, meta ġieli smajtek titkellem dejjem tirrakkonta kemm għalik huwa essenzjali li l-kreazzjoni tiegħek, l-arti tiegħek, tkun tirrifletti l-personalità ta' min ħa jilbisha. Yes, yes.
Ħafna importanti. Jiġifieri tiltaqa' ma' kulħadd, no? Jiena nħobb nikkrea għall-persuna, mhux għal fuq l-ixkafef tal-ħwienet. Għax jien dikka ma nieħux sodisfazzjon, Owen. Jien nieħu pjaċir li bniedma tajtha dik il-finishing touch. It's nice, u I mean, apparti li nagħmelk people, image consultant ukoll. Allura għalija d-dehra ħolistika hija importanti u kultant jagħmlu ħafna żball ċerta nies, jaraw ritratt jew xi ħaġa fuq it-television u jgħiduli, Irrid nidher bħal dik. No. Mhux neċessarjament se tidher tajba imma bħal dik. Ro, jekk nitkellmu fuq ix-xogħol artistiku tiegħek, illum il-ġurnata tpitter fuq it-tila, però oriġinarjament mhux fuq it-tila bdejt. Le, bdejt fuq il-ħwejjeġ u fuq iż-żraben u fuq il-kpiepel u fuq il-handbags. I mean, dak iż-żmien kont nagħmel il-handbags. Kont niksi żraben, kienet proċess iva, naf. Isma' ħudna naqra fil-workshop tiegħek. Allura biex tpitter bil-mużika jew bla mużika? Iva, le, mużika importanti. Xi stil ta' mużika tisma'?
Jazz, Latin,
tango, l-iktar dawk l-iktar li jispirawni. Ma tantx inħobb nisma' mużika qawwija, I mean dak imbagħad Ikollok titlaq il-pinsell u tibda tisfen.
Allura tkun trid ritmu li jtik l-enerġija li trid. Ro, imma mbagħad hemm xi ħin tal-ġurnata partikolari meta inti kreattiva jew ma jimpurtax xejn taqbad pinsell? M'hemmx ħin, le, le, m'hemmx ħin. Isma', jien mill-ftit li nafek naf kemm inti organizzata u perfezzjonista. Hekk il-workshop tiegħek nimmaġina li kollox eżatt, il-bnitser ħdejn xulxin. Nipprova.
Nipprova, iva. Nipprova. Għax inkella mbagħad tispiċċa tagħliha f'nofs il-ħin tfittex l-affarijiet u ma jaqbilx.
Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita.
Ro dejjem titkellem favur il-fatt li kull mara għandha toħroġ il-personalità tagħha u tgħix l-istil veru tagħha. Iva, illa għaliex jiena jiddispjaċini meta nara ċerta nisa li qishom mhumiex qegħdin joħorġu l-valur tagħhom kompletament u tinduna li jkunu qegħdin jippruvaw imma mhux bil-mod kif suppost, kif għedt qabel, jippruvaw jimitaw lil ħaddieħor. Inti ma tistax timita lil ħaddieħor, inti trid toħroġ il-personalità tiegħek. Kulħadd huwa individwu u hemm bżonn illi illi inti tkun number one onesta miegħek innifsek meta tħares fil-mera. Mhux tara dak li trid tara imma tara dak li verament int kif int u tadatta għall-aħjar mod. Meta taqsam dal-ħsieb ma' nisa oħra, jaqblu miegħek jew jkun hemm min jopponi l-idea?
rari ssib min jopponi għax kulħadd jirrealizza li ġarment meta nagħtihom xi parir u jippruvawh jindunaw li kelli raġun, ħa ngħid hekk, I mean jien mhux se ngħid li xi ħadd jagħmel xi ħaġa li mhux se tkun aħjar. U fir-realtà anki bħala feeling, jekk inti tgħix dak li vera inti u dak Eżatt. Anki bħala spirtu, bħala enerġija, hija ħafna isbaħ. Eżatt, jiena dejjem nemmen li jekk inti qed tidher l-aħjar mod, deep down qed tħossha u ttik iktar self confidence u awtomatikament dik is-self confidence inti ħa tittrażmettiha ma' dawk ta' madwarek. I mean more smiles and why not? U tinħass.
Jien nemmen ħafna bis-smiles jiġifieri. Ro, inti tiġi oħt Moira Stafrace, il-kantawtriċi. Iva, iva. Moira kienet qiegħda hawnhekk ftit tal-ġimgħat ilu u qaltli meta konna żgħar jiena u Rosena konna norqdu fl-istess kamra. Eżatt. Żgur li tiftakru dak iż-żmien. Le.
Isma', kif semmejt l-ewwel inti super organizzata, kollox eżatt. Allura dak iż-żmien Moira kienet tiffollowyjak jew le?
Not really. Moira kienet qiesha tomboy. Jien konni kollox il-portbielet. U idem bix-shorts, bil-hot pants, sirt iġġib il-shorts 'il quddies kienet jiġifieri aħa minn dejjem naqra rebel. Mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami u kif niġu lura Moira qaltli biex insaqsik għalfejn kont tirrabja fuq il-boots tagħha. Imma tirrakkuntalix għalissa. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami.
Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa 12-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.

Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Rosanna Stafrace. Konna qegħdin nitkellmu kif ix-xogħol artistiku tagħha tiffirmah bħala La Rossa, konna qegħdin nitkellmu wkoll kif il-kpiepel evolvew mis-snin li għaddew għal lum il-ġurnata saru litteralment kreazzjoni artistika u bdejna nitkellmu wkoll fuq il-fatt li inti tiġi oħt il-kantawtriċi Moira Stafrace. Inti u Moira meta kontu tfal kontu taqsmu l-kamra, kontu torqdu fl-istess kamra, u Moira qaltli, qaltli Rosanna vera kienet tirrabja ħabba ż-żarbun meta konna tfal. X'kien qed tagħmillek b'dan imbirek żarbun? Għax jien ovvjament kif nidħol fil-kamra, kien l-kamra fitted carpeted, kont ninża' ż-żarbun u nqiegħdu kif suppost wara l-bieb. U minflok kienet ittih daqqa bil-ħilek minn wara tagħti daqqa lil. Kemm it-tajru.
It-tajru hekk uu u jillandja fuq xi jillandja u ġeneralment jillandja fuq it-twaletta tiegħi li kien ikun hemm kollox preċiż u tismagħha dik il hi hi hi. Jiġifieri probabbli kienet timmira għal hemm. Oh nimmaġina jien dejjem kienet tgħid il-lip kombinazzjoni ma naħsibx jien għax it-twaletta tagħha dejjem kollha sottożopra u tiegħi kollox pulit u kienet tagħmilli Uff, xi dwejjaq kemm hi pulita! Ro, minn hawn ftit tal-ġranet oħra fl-aħħar ħa tibda r-rebbiegħa. Mill-għajn artistika tiegħek. Hekk, x'kuluri tixtieq tara l-istaġun li ġej in-nisa Maltin jilbsu?
Nixtieq li kulħadd jaddatta l-iktar kulur li jixraqlu, mhux li hemm moda. Ovvjament tieħu spunt fit-trend. Però importanti li tilbes dak li jixraqlek. Ro, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi u wisq iktar kompli tini iktar kreazzjonijiet artistiċi għax kif dejjem ngħid intom l-artisti tagħmlu d-dinja interessanti. Kieku ma hawnx ix-xogħol tagħkom u ma hawnx il-kreazzjonijiet tagħkom ara kemm ikollna dinja Dull.
Eżatt, mhux ikkulurita. Eżatt. Għandi ftit rigaliżar biex nuri l-apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, fil-fatt grazzi għal Fior di Vita. Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' varjetajiet differenti Fior di Vita tikkrea dak iċ-cheese splatter perfett. Ħa titlaq minn hawnhekk ukoll b'ħafna togħmiet tajbin grazzi għal Yougity. M'hemm xejn isbaħ milli tagħlaq il-ġurnata bi ftit tè naturali. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge, għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta differenti li mhux biss tajbin ħafna għall-ikel, però kollha kemm huma tajbin ħafna għas-saħħa. Grazzi u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla, ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli. il-ħwejjeġ u nfakkarkom malajr li ta' kull nhar ta' Tnejn illum fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew inbonnici.tv grazzi għal Talian ikollna kompetizzjoni ġdida għaddejja. Pratikament ta' kull ġimgħa intellgħu domanda differenti li intom tridu tirrispondu għaliha. Biex inkun preċiż magħkom tridu tagħżlu r-risposta t-tajba xi ntukom tliet varjetajiet differenti ta' risposti biex nagħmluhilkom naqa' faċli li tirrispondu tajjeb u jekk kemm il-darba tkun irrispondejt tajjeb tkun qiegħed fiċ-ċans li inti din il-ġimgħa tkun rebbieħ grazzi għal Talian. Qed nistenna. ir-risposti tagħkom. Jien nawguralkom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Collier's Greek Yogurt.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

Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.